Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dragiý Türkmenistancy Ine meň duran ýerim Amerikaň Birleşen Ştatlar Massaçusets ştatyndaky ine Boston şäheri şu bärde duran ýerimiň aňyrsynda ine duran gämiler bardyr ine Bostonyň çaý içişligi diýilýän taryhy waka şu taýda geçdi haçanda halk Bärik göçüp gelen iki ýarym million Angliýadan, Gollandiýadan, Germaniýadan, Irlandiýadan gelen adamlar bärik göçüp, ýene-de aňyrdaky patyşaň, Angliýanyň bi korollarynyň talaby bilen şolara boýun bolmaly ýagdaýynda, şol bularam sebäbi nalog tölemesiz nalogly mesele turupdy, bular ondan o taýda bulaň haky iýlip dur. Halkyň haky ilip duran ýerinde millet bi neme inje islaň eşigine geýip gijäň içine gelip ha oňalak gämiň üstünde on altynjy dekabr bir müň ýedi ýüz ýetmiş üçünji ýylda kyrk bäş tonna çaýy şu taýda gark edik goýdy şu taýda. Ine, şoňa-da bostan çaýçyşligi diýýär. Mesele nämede? Meselem, Haramdag we şonuň tohumy häzir edýän işi edil şol bir wagtky Angliýanyň korolýewasynyň bir giden iki ýarym millete, iki ýarym million millete öz hökmürowanlygyny ýaýradyp, siz şeýle ýaşarsyňyz, nalogy beýle tölärsiňiz diýip näme etdiler. Türkmenistanyň içinde bolup ýören zadam şo adatda. Daş-töweregiňe bir bok üýşüren ýaly dogan-garyndaşlaryňy ýene şolary üýşürdiň. A millet bolsa iş tapanak. Ha? Onnoň sen ýeke özüň däl-ä. Bu pagonlara-da güýç berdiň. Sebäbi sen syçak. Gorkak. Gutaran, gorkak. Sen şonuň üçin şu wagt daş-töweregiňe-de adam üýşürýäň. Şularyň hemmesem siz bilen bile milleti talap durlar, zorlap ýörler, edenini edip ýörler, daşary ýurtda gün berenaklar. Ine, şo zatlar bolan üçin mesele durda ortada. Indi näme etmeli bu millet? Milletiň özi o pikire barjak adamlar däl. Siz edýäňiz ony. Siz gün bereňzak millete. Ýurduň içinde-de, ýurduň daşynda-da. Siz gün bereňzak. Oň üçin bir zady gaty berk bilgin, haramdag. Tohum tijiň bilen we seň syçak ogluň bilen-ä gürleşjek däl. Şi näme edýänem bolsa, entek milleti depeläp, milletiň ýerine hojaýyn bolup galan adam ýokdur, hiç ýerde. Senem galmarsyň. Sen galmarsyň. Ýöne mesele sende. Mesele seň maşgalaňda, dogan-garyndaşlaňda. Sen bilýäňmi, şu ahyry millet edil şulaň ýetişýälak bir ol nähili hem bolsa zorluksyz bir garşylyga çykdylar-da bular. Millet şu wagt näme iki million-da şol, diýeli iki million däl, a şol bir Her welaýatda ýüz müň adam çykanda sen öňünde näme etjek? Türmä, türmä saljakmy olary? Näme etjek? Hä? Sen özüň ilki bilen wertolýodyňa minersiň. Dogan garnaşlaň bilen. O sen pagonlaň bar, olaram bäş güna durar. Millet hiç zat etmände-de. Hiç zorluk görkezmänede, ahyr gutarjak ýeri şo-da. Sen şu wagtky ýol berip ýören meseläň ahyr gutarjak ýeri şodur. Sen milleti, milletiň bar-a, degnasyna degýäň, düşünýäňmi? Ol ondan gaçmakdan hem bizar, ýurtdan ýurda göçüp ýörmekden hem bizar. Ölsem öleýin ýer-dä, millet. Ine, şol bir müň ýedi ýüz ýetmiş altynjy ýylyň dördünji iýulynda bolan waka Türkmenistanda-da bolup biler. Ine, şu wagt indi Birleşen Milletler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň uly baýramy dördünji iýulda. Hä? Garaşsyzlyk güni. Biziň Garaşsyzlyk günümiz ol Garaşsyzlyk däl. Ol siziň hanyňyza, ýöne ýol açylan gün. Edeniňizi ediň, alanyňyzy alyň, talanyňyzy talaň, zorlanyňyzy zorlaň diýip berlen. Ýöne millet muňa çydamaz. Ine şoň üçin men saňa ine görkezip durun. Şu gämini görýäňmi? Berk belle şuny. Eşitdiňmi? Şu gämi halkyň orta çykyp göreşip bilýänliginiň dünýe derejesinde alamatydyr. Bilgin şony. Sen, onnoňam seň gapdalyňdaky pagon göterip ýören bardyr, bir topar osuryk, syçak. Oňarsa-oňarmasa Göroglyň balagyny şol bokly götüne geýnip Şu batyrsyrap ýörenler. Bularyňam hemmesi şo zatlary bilmeli, jogap berjegini bilmeli. Sebäbi halkyň haky bar. Narod imeýt. Azat ýoly azat ýoly atlanalýyňa atlanalýyň.